Кулуба уола куолуһут буолан кинээс кыйа кэлбит кэтирис мэҥиэс кэтин бэргэһэннэ холбоспуттар. Хадаар Уйбаан Охоноос Баһылай ылырык дьоннорун ылланнар уруу буолбут уйгу буолбут. Дьоннор бары бэркиллэри бары үөрэ кэпсииллэри кини манна кэлиэ диллэри kimi ere ketiller Кимин кэллэ дии. Ээ, били мундуруй солуруй буһаарыа собаарыа хоспаарыа кистээрэ. Дьэрэ аны баайбын ааҕан көрө. Биир мииниллэ биэ икки эмэм нири үс үүттээх үтүрүн төрт төрөл төрөх биэс минэт минэ алтан аарыма атыр сэттэ ситэр тинэһэ аҕыс аҕам ынах тоҕус төрөл торбох

Лөҕөлөөх. Дьиэкэм ыраас-ыраас, тиэргэним ыраас-ыраас, тиэргэним чугас-чугас, нам кугас-кугас олус үүттээх, өттөх сибиинньэ элбэх элбэх. Этэ эмис-эмис кууруссам үгүс-үгүс сымыыта көмүс-көмүс. Хааман-сиимин ханалдьыан астаан үөллээн албалдьан туран олорон туллуктанан сууйан сотон килэмичитэн ылсан берсэн ыллам дьэллэм.

Охсуулаах үлэ олоҕун симээн, оһуорун ситэрэн, очуос курдук охтубат түстээх долуга кэҥээн, уккула тупсан оҥоруута үрдээн, оргуйан иһэригэр оҕолор эбии олус кыһаналлар, от үлэтигэр охсоллор, мунньаллар, оҕуруокка түмсэн оҕурсуну моркуобу оҕолуу көрөллөр, ой бада үүнүүнү огуурдаан ылаллар Ол эрэн, ол эрэн, оскуола иһигэр ордуос оҕолоро олороллор, охсууну оҥорор оннуоларын билбэттэр, оруомаһы ортотунан оттомо суоҕуруйдурунан көрөллөр. Оконоос оҕо олорор остуола оо букубаннан ойута быһыллан оһуордаммыт буолар, ону эттэххэ отой мэлдьэһэр Кыыс кыыс паартата оргул курдук бөхтөөх, оолбу ойуу олус да хойуу, ол туһунан кэпсээтэххэ охсурҕалана түһэр. Оо, доҕоттоор, олус мара, олус сүөргү, олору оҕолоор, ончугуттарбакка оҥкулларыттан ылгыахха. Оҕолор эрээри, Отансаҕа эрээри, онно-манна хорҕойон, оскуола кэннигэр олбуор хапкатыгар оҥостон табахтыыр, оборор, соппойор олус да түктэри, оҕурук алыптаах, охторор албастаах, ол күдэн тумаҥҥа оончумсумаҥ, обуурдуур идэлээх

Эбэргэр-бэтэргэ элбэххэ кэтэргэ, хаҥасыга-харысыга харахха хатыырга эн дьыалаҥ, мин дьыалам буолбатах. Тоҕорго-тохтоторго, тобукка-ырыырга, торгуйдаһарга-толуктаһарга, тоҥолохтон тутуһарга эн дьыалаҥ, мин дьыалам буолбатах. Ама дуу, ыһарга-скайдыырга, ылгын гынарга, көҕөртөргө-көҕөҥнөргө көхсүнэн билэргэ эн дьыалаҥ, мин дьыалам буолбатах, буолумуну.

Тыытааччыны, тыллааччыны, тылын сарбыйарга, сыыллааччыны, сымыйаччыны сыҥааҕын уларытарга эн дьыалаҥ, мин дьыалам буолбатах. Ама дуу, өйдүүрэ-үөрэ таххаҕыгар эстэҥи сирэни илии тутуурдуурга эн дьыалаҥ, мин дьыалам буолбатах. Эн дьыалаҥ, мин дьыалам буолбатах. Барбыт дьыалабыт, барбыт дьыалабыт,